Ɔsɛe Tutu wu 1717 no, nna ne wɔfaase daako ne ne nana Opoku Tenten, Opoku Kɔkɔɔ, Opoku Ware pere akonnwa no ho saa bɛyɛ mfe mmiɛnsa. Saa bere no mu nyinaa na Mampɔnhene, Safo Kantanka na na ɛhwɛ akyiri sɛ Awisiahene ne Asantehene Na ntɔkwa no kɔɔ awieeɛ no, Hokuaa na dii nkonim na ɔbɛyɛɛ Asantehene 1720. Ɔbɛyɛɛ Asantehene no, ɛnna Akyem Kotokufoɔ a wɔadi kan aku ne wɔ ne nana no bɛtoaa no wɔ Kagyetia ntɔkwa. Wɔn baasa wɔadrɛse hyɛpɛɛ sɛdeɛ wɔkɔ dwumadie bi a ɛyɛ afɛfɛdeɛ no. ɛma Asantefoɔ no frɛ saa ntɔkwa no ahantan ntɔkwa anaa aborɔfo no bɛka no ahantan wɔ. Na wɔde ntɔkwa no toɔ mo ɛma ɛbene wɔn so yie ɛma wɔgye Akyem Kotoku nsaase nyinaa mu ɛfiri wɔsrɛ sɛ ɛfiri saa berɛ no kɔ no wɔn nyɛ Akyemfo bio wɔn bɛyɛ Asante Akyem bɛpem saa bere no wɔn dɛ so yɛ Asante Akyem na ɛɛ ɔko ntɔkwa no mu no ɛna wɔte sɛ ɛyɛ Awen hene Ebiri Moro aba bɛsi n'akyi asesa agudeɛ ne nkwadaa ne mpanimfoɔ de wɔn kɔ. Ɔsomaa abaafoɔ baa Ntomanhene Aman Kwaatia ma ne kɔsaa wɔn. Ɛɛ Sɛhwɛyie a ɔso maa hene nso boaa no wɔ ntɔkwa no mu. Nti wɔko ntɔkwa no wieeɛ no wɔgyee ɛyɛ Awen hene nsase nyinaa maa ɔtu kɔtenaa Inkye. Ɛna nsase no ɔkyɛɛ mu bɛyɛ mmiɛnsa de mu baako maa Sɛhwɛyie a ɔso. Nti na bɛhwɛ a. Wokɔ Western North Region sisi a me ne wo kasa yi a, districts bɛyɛ nan na ɛwɔ hɔ no, emu nsia deɛ ɛsɛ Hwiɔs ɔmanhene dea. Yonam mmoa a ɔde boaa Asantefo nti na wɔmaa no saa nsaase no. Ɛnna eh, deɛ aka no, wɔmaa n'ahemfo no bi ne nnipa bi firi Kumasi kodidii so. Saa nkuro no na yɛfrɛ wɔn Ahafo no, a ɛhyɛ ase firi Asante Region kuro a yɛfrɛ no Mfɛnsi kɔ ara kɔsi Ayom so ne Gɔɔ so ne Emem ne Tanos mu no. Yes, ɛhɔ nyinaa ne ɛfɛ no ahafo no. Ɛno akyi no, ɛyɛ ne ba ɛyɛ Bafopim, ɛso so Adaoma, ɛɛ Pokuare ɛne Boroma nso kɔko ntɔkwa ɛma ɔgye Amoyaw anaasɛ Kwakye Amoyaw ana yɛta kan Ameyaw nsaase ɛma wɔn nso tu kɔtena ɛɛ kuro foforɔ wɔn kyerɛ ɛɛ na ɛyɛ Tɛkyifiri amanfo no so na wɔn kyerɛ no din Tɛkyima. Na mmom seesei saa aborɔmaa so no deɛ ɛka nkoradza ho a ɔno ɔka sɛ, Nkurow no a na abosom kɛseɛ no wɔ so no, wɔde wɔn hyee Kumase ase direct, a na Baafoɔ Bantemahene, Asantehemaa ne ɛyɛ Somankwahene ne ahemfo bi na ɛhwɛ so ma Ɔsantehene. Ɛna deɛ aka no nyinaa ɔde maa ne ba Nkoranzahene sɛ ɔnni so ma no. Ɛno akyi no, ɔsan kɔɔ ko wɔ Wassa, ɛdɔm bɛkaa ho ma Wassahene Ntrifo de awerɛhoɔ tu kɔtenaa Bradeɛbɛn po no ano sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Asantefoɔ ha n'adwene bio. Um, ɛba uh, reform so a, kakra ɔyɛ ne sɛ, gya ase akonnwa no nanka akɔ fam kakra. Na um, ɔmo wɔ nkonnwa saa man ne uh, kronko nkwa na ɛwɔ aseɛ uh, ɔsɛ tu abrɛ so no. Ɔno baeɛ no ɔde mmiɛnsa ka ho, ɛyɛ gya asewa, dadeɛ so aba, ɛna ananta. Ananta no na ɔhwɛ Ɔsantehene akodeɛ etuo foforɔ a na aba so double barrel no a na yɛfrɛ no double bar anaasɛ adanta no nti adanta no na yɛaka ama no abɛyɛ anantahene no ɛno akyi no ɔsan de sika bebree hyɛ sanaa hene nsa sɛ ɔnhwɛ so ɛna wɔn ɔsan de wɔn nso hyɛ gyasoa no mu afei so ɛɛ foto sanfoɔ hene nso so ɔbɔɔ saa akonnwa no a na ɛno nso bɛboa ɛɛ sanahene ɛwɔ ɛɛ agudi a ɔbɛboaboa ano ama asanteman no ho ɛɛm ɔsan de ɛyi sumankwaa nso so ɛbaeɛ a ɔde wɔn nso hyɛ ɛɛ. anananta, ɛna somankwaa nso so na ɔno na ɛhwɛ ɛyɛ nnuro nnuro, ɛyɛ honhom mu ne honam mu nyina ara so ma Asantehene. Wohwɛ ɛɛ yɛkɔɔ amanyɔsɛm mu deɛ a, nneɛma a ɔyɛɛ no na ɛdɔɔso. Ebi ne sɛ, ɔno ne berɛ so no, ɛna ɔde ɛɛ provincial district baa Asantehene mu, ɔkriti some form of bureaucracy sɛ, Nea ɛbɛyɛ a eh, ahemfo a ɔne wɔn nni no, wɔntumi nte wɔn ho mfiri Santeman no mu. Ebi ne sɛ ɔkɔko gyee Gyaman no, ɔde asɔkɔre asɔkɔfoɔ no bi kyekyeree eh, garrison anaasɛ military post wɔ Gyaman no hɔ a yɛfrɛ mu Berekum sɛdeɛ wɔbɛmi kyɛke ameki sure sɛ wɔntumi nka sɛ wɔn revoltu aberɛ a wɔnyɛ awɛ. Again no, ɔsan de ɛkreti another form of military post wɔ ɛyɛ Sunyani a ɛhɔ na na wɔdwa sono no. Ɔkreatii Bekyem, nti ɔsan kreatii ɛfoforɔ ɛyɛ ɛɛm ɛɛ Gyape Kurom. Saa nkuro nkuro na ɔkreatii wɔ baabi a wakɔnka no nyinaa no was supposed to be a check on indigenous people no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔnka sɛ wɔte wɔn ho. Nti ɔgu so yɛ those reforms no mu no ɛna ɔwuu 1750. Ɛɛ ɔrebɛdi adeɛ no na ɔyɛ babunu nti wanhyɛ da nyini saa. na ɔwuiɛ. Nti ɔwuiɛ no na ne wɔfa Kusi Boadum na ɛbɛdi adeɛ. Kusi Boadum aberɛ so no, ɔno no na wanyini kakra. Nti ɔbaa no wanhyɛ da ankɔ ko biara da. Ɛna ɛɛm ne nyini nso nti no na nkurɔfoɔ yɛ nneɛma fa no ase. Ɛma na nkuro bi koraa pɛ sɛ wɔtetete wɔn ho. Ɔno no na na amanfoɔ gye di sɛ na n'ani ha no kakra nti na n'aberɛ so no ɔkyea obi a na wonhu no nti no na na yɛsɔ ne nsa de kyea. Ɛnna ɛfiri hɔ no aba abɛdane amammerɛ da akonnwa biara ho sɛ sɛ ɔhene kyea a, ɛɛm, gye sɛ yɛsɔ ne nsa. Nti next time yɛbɛhyia no, yɛbɛhwɛ ɛɛm, Kwesi Boadum no akyi no, na yɛnya Ɔsɛe Kwadwo a na ɛbɔ ne mmara no sɛ ɔko awia. Ɔno baeɛ no, deɛn na ɔyɛeɛ? Ɛfiri sɛ ɛɛ, Ɔsɛe Tu ɛɛ, Ɔsɛe Tu wuu 1717 no, Opoku Araba 1720 na ɔno nso wuu 1750, ɛnna Kwesi Boadum baeɛ na ɔno nso wuu 1764. Na ɛfiri 1764 rekɔ na Ɔsɛ Kwadwo baeɛ no, ɛnna renewed eh, war no hyɛɛ aseɛ. Nti yɛbɛhwɛ Ɔsɛ Kwadwo baeɛ no, deɛ nti na yɛbɔɔ no mmara ne sɛ ɔko awia, na ɔ, ɔhyɛɛ aseɛ firi he, ɛnna ɔkɔwiee sɛn, ɛberɛ a ɔrekɔ ne kra akyi no, na ɛhɔ na ɛwerɛ te sei.